Helo bawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Fi mae'n dechrau drwy gyflwyno'n hun, Sian Elin Williams yn enw i, a dwi yma ar rhan gwyl hanes Cymru i blant i holi dyn arbennig iawn oedd yn byw dros 150 o flynyddoedd yn ôl yma yng Nghymru, ond wnaeth ymfudo i Batagonia i fyw. Croeso i chi William Jones, shwt ych chi? Fi'n o lew, Sian.
Da chi'n iawn? Da iawn, diolch yn fawr i chi. Mae yna lot o gwestiynau ar eich cyfer chi heddi iawn, gan blant a phobl ifanc Cymru. Ond fi eisiau ddechrau iawn, fi'n mynd i ddechrau drwy ofyn yn syml, pam Patagonia?
Mae hynna'n gwestiwn da, Sian. Um, mi ddoth na bregethwr o'r enw Michael D. Jones i'n uh, capel lleol ni yn y Bala uh, yn 1800 uh, 6-4 oedd hynny. Ac oedd o'n sôn lot am y lle Patagonia yma, oedd o'n dweud bod o'n syniad da i ni gyd yn dyna, neu i griw ohono ni yn dyna, beth bynnag. A be oedd o'n egluro oedd, oedd mi oedd llywodraeth Patagonia yn fodlon rhoi 100 erw, 100 acres o dir i ni y Cymru. Ac oedd o'n dir am ddim, cofiwch. Um, ac oedd o'n dir da hefyd, ti'n tir ffrwythlon iachus, oedd o'n dweud. Newyddion da i fi fel ffarmwr, wrth gwrs. Ie, ie, ie.
Ia, a be arall oedd o'n dweud, ond mi o'na gyffyla yna, ym Patagonia, wrth gwrs, dyna ddim ceir na motorbikes yn 1865, oedd cyffyla. Na. Bwysig. Um, mi o'na ddefaid yna, uh, o defaid yn ddefnyddiol iawn, o'n i'n gallu cneifio'r defaid i gael y gwlân at ei gilydd. a gwerthu'r gwlân hwnnw yn y farchnad wedyn i gael bach o arian wrth gwrs. Felly, oedd Michael D Jones yn gwerthu'r syniad yma i ni fel i ni gyd i fynd i Batagonia ac oedd o'n swnio ar y pryd yn syniad da iawn. Ie, yeah, waw, da. Wel, chi wedi sôn yn fyna am y cyfle, wrth gwrs, a ni'n mynd i symud ymlaen nawr at gwestiynau'r plant, ac mae'r cwestiwn heddi gan blant Ysgol Oaklands Primary gyda llaw William Jones, iawn. Right, okay.
A y cwestiwn cyntaf gan Isabel. Um, a fel rwy'n gweud, chi wedi sôn am y cyfle, mm. ond, chi'n modd, beth oedd, pa reswm, pa wnaethoch chi benderfynu yn gwmwys i fynd i Batagonia? Fi'n gwybod fel rwy'n gweud, chi wedi sôn am y cyfle, ond mm. oedd bywyd mor ddrwg a hynny yng Nghymru i chi? Wel, mewn gair, Sian, oedd. Mi oedd bywyd yn anodd iawn ar y pryd. Oedd Uh, oedd e, enghraifft i chi, yn heili i, oedden ni'n byw fel teulu ar stad rhywlas jyst tu allan i'r bala. Ac oedden ni'n byw fyna mewn tyddyn neu fferm fach, oedd ddim yn fferm fawr iawn. Yeah. Dyna ni 23 o ddefaid, uh, un ceffil a tri bustach, right? tri bwl. Um, a oedden ni'n gorfod talu rent i fyw ar y fferm yma. Dim ni oedd berchen y fferm yma. Dyn o'r enw Richard W Price oedd berchen y stad rhywles i gyd. Fo oedd yn landlord ni mewn ffordd. Mm -hmm. Ac oedd o'n dyn pwysig iawn, dyn cyfoethog iawn hefyd. Ond oedd o ddim yn ddyn neis iawn, dyn cas oedd Mr Price. Mm. Ac oedd o'n codi 37 pint o rent i ni bob blwyddyn, jyst i ni gael byw ar stad Rhiwlas, sydd ddim yn swnio fel lot o arian heddiw. Na, ni'n mynd i wneud, ie. Na, ond jyst rhoi syniad i chi, Sian, yn 1865, dim ond 53 pint o'n i'n ennill mewn blwyddyn gyfa. Waw.
Tynnu'r 37 pint rent allan yeah. o hwnnw wedyn, Mae yna ngadael i fo be, 16 pint ia, i fwydo teulu, mae gen i ddwy, ddwy o ferched bach. Oh. Uh, bwydo teulu o bedwar am flwyddyn gyda, sydd ddim yn lot o arian o gwbl. Oh, na, lle gredu. Uh, a nes i, nes i drio uh, gofyn i Mr Price am, am ball ffafr, gofyn illa os o'n i'n cael neu bach o hela ar y tir i fwydo fy nheulu. Mm. Um, nath o ddweud na, o'n i'n cael gwneud hynny. A nes i ofyn os o'n i'n cael torri un coeden ar, oedd hi ar stad rhywles er mwyn cael coed tân. I ni o leia cael cadw'r teulu'n gynnes dros fisoedd y geiaf. Na, oedd yr atab unwaith eto. Oedd o'n licio'r gair na, oedd o'n dweud na yn aml. Yeah. Felly, oedd y syniad y fynd i Patagonia yn swnio fel syniad gorau i ni ar y pryd, oedd. Waw, ie. Yeah.
newid yeah. byd mewn ffordd, yn dyfa, William Jones. Oh, oh, oh, Wel, mae'r cwestiwn nesaf gan Jaden, iawn. Yeah. Mae fe eisiau gwybod faint oedd e'n costi chi fynd i Batagonia a be wnaethoch chi fynd gyda chi? Cwestiwn da iawn. Mm. Reit, wel, oedd o'n costio, gan bod gen ni ddwy o ferched, fel o'n i'n tôn. Felly, pris tocyn oedolion yn 25 pint yr un. Oce. Okay. a pris tocyn plant, dim ots faint oed, yn chwe phunt yr un. Felly i ni, oedd yn costio 36 punt i ni gyd fynd i Batagonia. Mm -hmm. um, oedd yn lot fawr o arian, fel dwi'n dweud, i, i, i gasglu mewn un go fel la. Mm -hmm. um, ond, pan ydych chi'n meddwl amdano fo, oedd o bint yn rhatach na rent o'n i'n dalu bob blwyddyn i'r dyn blin, Mr Price. Ac o leia, unwaith, mond unwaith o'n i'n gorau talu'r 36 pint yma. Dyna oedd yn mynd rhwng mhen i ar y pryd. Ie.
Yeah. Nath wedi cyrraedd Patagonia, dos a ddim costa, dyna ni'n feddwl. Felly, ie, yeah, 36 pint, a wedyn, be oedden ni'n defo ni, wel, o pawb oedd yn teithio i Patagonia yn cael y crat, tiar, mor ydych chi'n gweld yna, maint yna, crat sgwar, bren, yeah. fel hyn. Oedd e ddim yn fawr iawn, felly oedd rhaid dewis yn ofalus be oedden ni angen rhoi yn ein crat ni. Um, be oedd yna'n nofodwch? Ond mi o'na flanced i gadw'n gynnes, mm. gadw plant yn gynnes, fwy na ni, ar y siwrna felly. Uh, unrhyw fwyd sbar neu, neu ddŵr i yfed ar hyd y ffordd. Yeah. Um, mi oedd gen i ni feibl, wrth gwrs, mi oedd gen pawb oedd yn teithio, oedd gen pawb feibl yn eu crat. Beibl yn bwysig iawn. Uh, hefyd, llun o fy nheulu. Wrth gwrs, oedd fy rhieni i a fy mrodyr a chwiorydd, oedden nhw ddim yn mynd, oedden nhw'n aros adra. Yeah. A mae yna siawns go dda, fyswn ni byth yn ei gweld nhw eto. Mm. Felly, llun i gofio amdanyn nhw. Uh, ar ben hynny, oedd unrhyw offer ffermio oedd yn bosib ffitio yn y crat ma wrth gwrs, felly oedd yn, oedd ddim yn lot o bethau, ond uh, siswn i dorri gwan oedd i ar ddefaid yn un peth. A ia, unrhyw offer uh, ffermio arall fysa'n ddefnyddiol yn syth ar ôl ni gyrraedd Patagonia. Wow. Ac i fod yn onast, Sian, dyna fo, dydy gwir, achos oedden ni'n gorau gwerthu bob dim arall o gennon ni er mwyn talu y 36 pint yma i fynd i Batagonia. Waw, Mae hwnna'n anhygoel, Wiliam, ydy wir. Y cwestiwn nesaf gan Cain wedyn, faint o amser gymerodd eich i fynd i Batagonia a wnaethoch chi stopo rhywle ar y ffordd hefyd? Yn anffodus, Cain, chathon ni ddim cyfle i stopio nid lle ar y ffordd, na. Um, nid, rhyw, uh, nid rhyw cruise ship yn anffodus oedd y Mimosa yn anffodus. Ond um, na, oedd hi'n gymerodd i ddau fus i ni gyrraedd. Oedden ni'n teithio o Harbwr Lerpwl Reit. Mae Lloegr ddim yn rhy bell o Gogledd Cymru, o'r Bala. Mm -hmm. Teithio i Lerpwl, wrth gwrs, ar gefn ceffil a chart, a wedyn hwylio o Lerpwl wedyn i Batagonia. Felly, a dau fus, oedden ni hwylio a gadael harbwr Lerpwl ar yr wythfed ar hugain o fai, 1865, a bwrw angor ar lannau Patagonia ar yr wythfed ar hugain o Orffennaf, felly dau fis yn union cymerodd hi. Awr y môr, waw! Ie, ie wir. Am siwrne, ie wir. Wel, yn sôn am y siwrne, oedd e'n siwrne gyffroes? Disgrifiwch y siwrne, oedd e'n Oedd e'n broses eitha hwylus neu oedd e'n anodd? Oedd hi'n bob dim dach chi newydd sôn amdano fo Siân, dweud y gwir. Oedd hi'n, i ddechrau wrth gwrs, oedd hi'n, oedd hi'n, oedd e'n amser cyffroes iawn, oedden ni'n hwylio allan ar y môr erioed, oedden ni beth bynnag erioed wedi gadael y Bala erioed wedi bod i Loegr, er enghraifft, felly oedd y daith i Lerpwl yn antur i fi, yn doedd? Good, yeah. Ond, ie, uh, yeah, unwaith oeddwn ni ar y môr, o hwnna'n brofiad gwbl, gwbl newydd, ac oedd o'n, ie, yeah, gweld y môr mor bell, ac oedd yr llygaid yn medru weld yn rhywbeth uh, na i byth anghofio. Felly i ddechrau, ia, neis iawn. Ond ar ôl chydig wythnosa ar y môr, ac wrth gwrs oedd y môr ddim yn dawel o hyd, o'na stormydd, tonna mawr, ac yn i'n, o'n i'n sal droion i fod yn holl onast ydych chi Sian. Um, ac oedd o bach yn ddiflas ar ôl dipyn gweld, jyst gweld y môr drwy dydd, bob dydd, bach yn, uh, bach yn ddiflas. A mi oedd hi yn anodd am resymau eraill, achos um, oedden ni'n cael bwyd, oedden ni'n cael, wel, gwydred y ddŵr oedden ni'n cael bob yn eitha rheolaidd. Ac ar ben hwnnw, oedden ni'n cael darn o fara, ond oedd o'n dybycach Sian i ddarn o bren. Oh. O, hwnna waith cnoi ar hwnnw, oedd. Mae'n lwcus, mae'n sy'n dybygyn i ddannad ar ôl, dydy gwir. A William George, um, efe na gyd o'ch chi'n ei bwyta wedyn? Efe dim ond un darn o fara chi'n gael drwy'r dydd? Mewn gwirionedd, ia, yn yn yn achlysurol, os yna rhyw achos, os chi'n mynd i gafodd na fabi ei eni ar hyd y daith. Uh, yn amlwg, uh, rheswm i ddathlu, wrth gwrs. Wrth gwrs.
Ac ar yr achlysur hynna, mi gas ni ddarn o gig i fynd efo'r bara a'r, ar dŵr. Ond uh, na, ar y cyfan, oedd y sefyllfa bwyd yn eitha gwael, rhaid dweud. Oedd. Yeah. Ac hefyd, wrth gwrs, mi o'na afiechydon yn mynd o gwmpas y llong o hynny ddim yn braf o gwbl. Na, wrth gwrs, na.
Wel, symud ymlaen o hynny wedyn te, William. Cwestiwn gan Harry. Pam hmm. gyraeddoch chi Patagonia? Beth oedd yr argraff cynta?
Pa fath o le oedd e? Wel, mae hyn yn, uh, yeah, mae hyn yn rhan bwysig o'r stori, achos fel o'n i'n dweud, oedd Michael D. Jones wedi gwerthu'r lle mae Patagonia fel lle, lle oedd yr hael yn tywynnu lot o'r amser. A mae o, wrth gwrs, mae'n le poeth iawn, Patagonia. Mm. Ond oedden ni'n meddwl bod o'n mynd i fod felly drwy'r flwyddyn i gyd, wrth gwrs di hynny jyst ddim yn wir. Mae de America, er mor boeth ydi o yn misoedd yr haf, yn y geiaf, um, mae o'n ofnadwy, ofnadwy o oer. Lot oerach na y geiaf da ni'n gael nôl adra yng Nghymru, yeah. sy'n anodd i gredu, wrth gwrs. Ond mae o'n wir, a pan oeddwn ni gyrraedd Patagonia, oeddan ni reit yng nghanol y gaeaf, oedd hi'n fis Gorffennaf, sef misoedd yr haf nôl adra, wrth gwrs. Yeah. Ond na, nid felly yn de America. Ar ben hynny, eto, fel oedd Michael D. Jones wedi addo, y tir ffrwythlon iachus yma, oedden ni'n disgwyl gweld ceia gwyrdd am y gwelwch chi. Na, dim o gwbl, just ceia, llwydaidd, so, da i ddim felly, da i ddim i ffermio, beth yna. Ond um, felly hynna bach o sioc, ond um, ni ddothon ni drwyddi yn diwedd. Da, ie, yeah, wrth gwrs. A wedyn cwestiwn ar yr un trywydd efallai gan Rebecca. Yeah. Sut oedd yn bennaf, sut oedd Patagonia yn wahanol i Gymru? A chi wedi sôn am y tywydd, fi'n gwybod, oedd rhywbeth arall o gwbl? Wel, wel, oedd o lot mwy i ddechrau. Um, oedd yr tirwedd, oedd chi'n mond yn gweld tir am y gwelwch chi. Dim yeah. mynyddoedd, dim lle oedden ni, beth bynnag. Um, ia, oedd yna lot o anifeiliaid gwahanol, wrth gwrs. Pan nath ni lanio, oedd yna lot o penguins Waw.
Penguin yn fy mywyd o blaen. Mae yna sôn, a dwi'n ddim yn siŵr os dy hyn yn wir, bod yr enw penguin wedi dod gan y Cymru, y pen gwyn, felly de. Waw.
Dyna ydy'r dyna ydy'r stori, dwi'n yn siŵr faint o wirionedd sydd yn di cofiwch, ond uh, dwi'n licio meddwl i bod. Stori da, fi'n joio'r stori hynny. Da fi'n abyd.
Uh, penguins, o'na um, lot o anifelydd eraill, bydd o'na gwanaco, wrth gwrs, mae gwanaco dwi'n gwybod os da chi wedi gweld Guanaco, maen nhw'n debyg iawn i lama neu alpaca. Ah, okay. A maen nhw'n perthyn i'r un teulu, ond Guanaco um, sydd, sydd i gael ym Patagonia. Os newch chi unrhyw uh, waith cefndir ar Patagonia, da chi bond y glwad am yr anifail yma. A ar ben hynny, yna gathod gwyllt y mynydd pumas. Waw.
Os o ddim pumas yn y bala. Na.
Dwi'n meddwl, beth bynnag. Sa neb wedi gweld un, dwi'n meddwl. A wedyn cwestiwn arall gan Hayden, faint o blant oedd ar fwrdd y llong? Chi wedi sôn am eich plant chi yn amlwg, eich oh. ferch, ond oedd, oedd llwyth o blant? Um, oedd, dwi'n dwi, dwi cofio, yna rhyw ddeugian o blant, os dwi'n cofio'n iawn. Wow. Ar y siwrna, uh, allan o 152 y bobl, fel dwi'n fel dwi'n sôn. Ie. Yeah. Uh, felly, ia, dipyn o blant. Um, Yn anffodus, fel yn sôn, mi o'na afiechydon, wrth gwrs, yn mynd o gwmpas y llong, a hynny'n afiechydon um, difrifol iawn ar adegau. A mi fuodd na, dwi'n cofio un ferch fach, um, pedair oed oedd hi, a yn anffodus, mi fuodd hi farw o afiechyd. Dwi'n dwi union siŵr pa afiechyd oedd o yn benodol, felly, ond, um, ia, diwrnod, diwrnod trist iawn. Mi o'na ddwrnodau anodd fel o'n i'n sôn ar fwrdd y Mimosa, ond um, hwnna'n sicr oedd un o'r anoddau. Yeah. Wrth gwrs, ie, yeah, lle i gredu hynny. A mm. chi wedi cyffwrdd ar hyn yn barod, ond a felly dyna i gyd, ond oedd mae Harry eisiau gwybod, mm. a wnaeth pawb oroesi yr siwrne, fi'n gwybod chi newydd sôn am yr, y ferch fach hynny, ond oedd hmm. mwy o bobl yn anffodus yn colli bywydau ar y llong, nid dim ond... Yn anffodus oedd, oedd. Oedd o ddim yn ganran uchel, mi nath rhan fwyaf o'r, or 152 uh, oedd ar y bwrdd y Mimosa yn gadael harbwr Lerpwl, mi nath rhan fwyaf o hynny gyrraedd Patagonia yn saff. Ond anffodus oedd, mi o'na um, fwy na un marwolaeth, o'na rhyw 4-5 dwi'n meddwl os dwi'n cofio'n iawn. Yeah, Felly, wow. oedd hynny yn ddwrnod anodd pan oedd hynny'n digwydd. Ie. Yeah.
Wel, chi wedi sôn yn barod, William, oedd e'n newid byd, a mae cwestiwn fan hyn gan Riley. Yeah. Oedd ofyn arnoch chi, a oedd gyda chi gynllun, chi'n gwybod, gadael y Bala, oedd gyda chi rhywbeth mewn lle yn barod pan o'ch chi'n cyrraedd, neu oedd e'n mynd i fod yn broses hollol, hollol newydd? Wel, oedd o'n mynd i fod yn hollol newydd, wrth gwrs, ond bwriad, bwriad yr, yr holl drip, wrth gwrs, oedd i greu gwladfa neu coloni Gymreig arall, a hynny, wrth gwrs, er mwyn sicrhau parhad yr iaith Gymraeg, ochr arall i byd, mwy neu lai. Um, ond fel dwi'n dweud, y cynllun oedd bod ni'n ia, creu ffermydd a, ac oeddwn ni'n ni meddwl bod ni'n gallu gwneud hyn yn eitha, um, eitha hawdd fel bethau, achos oedd y tir, oedd Michael D. Jones wedi dweud oedd o'n mynd i fod yn dir da, mm -hmm. a, a wedyn uh, oedd y tywydd, oedd hael yn tywynnu, ond wrth gwrs, do hyn i gyd ddim yn wir. Ond i, i sôn am y tir sych yma, yeah. be nathon ni pan welson ni hyn? Oedden ni wedi bod trwy gymaint i gyrraedd y pwynt yma. Oedden ni'n penderfynol o wneud i hyn weithio. Felly, be nathon ni? Nathon ni hel yn pac at y gilydd o lannau Patagonia. Mm -hmm. A teithio rhyw 30 milltir i fewn i'r wlad i le o'r enw Dyffryn Chubut. Iawn? Mm -hmm. A be nathon ni ar ôl cyrraedd Dyffryn Chibot oedd, a mae hwn yn syniad gwych, reit? Nathon ni adeiladu camlesi, canals. Iawn.
As y camlesi yma oedd arwain o'na afon Chubut yn, yn y Dyffryn. Ac oedd dŵr ffres yr afon yn teithio ar hyd y camlesi yma am filltiroedd. Ac yn raddol bach, mi oedd dŵr ffres yr afon yn troi y tir sych yn dir da. Ah, okay. Reit? Oedd oedd Yeah, gwair ddechra tyfu'n wyrdd ac yn ffrwythlon, Cael Mike. fel fel oedd Michael D Jones wedi addo yn lle cynta. Mhm. Mi gymodd y syniad yma gan y Cymry i wneud ei hun weithio, ond mi nath o weithio yn ofnadwy o dda, Siân. Waw. Ia. Ac oedd wrth gwrs ar ôl hyn i gyd, oedd y tir oedden ni'n gallu ffermio wedyn, a gwneud be oedden ni wedi feddwl wneud o'r cychwyn cyntaf. Ie. Yeah. Mae William Jones, chi'n gwybod o'ch chi'n sôn am y Gymraeg a pethau'n ffynnu yn amlwg. Wel, dwi wedi bod i Batagonia, ydw wir, a allai, allai ddweud yn wir, yn ein oes ni nawr, yn yr unfed ganrif yr hugen, mae yeah. dal y Cymraeg yn cael ei siarad yn Patagonia. Ni bron y cyrraedd y diwedd, iawn, mae yna ddau gwestiwn bach ar ôl, a'r cwestiwn fan hyn gan Alana, iawn. Um, yeah. Chi wedi sôn am eich anifeiliaid, a bod chi wedi gweld anifeiliaid newydd, oh. ond Pa adar a phethe-fel-'ny-oedd unrhyw adar gwahanol heblaw am pengwins yn amlwg? Ia yy oedd mi yna yym condor dwi'n meddwl a ga- condor ydy'r gair Cymraeg amdano fo hefyd, condor yr Andes o' hwnnw i weld yn yy ch'od ma'r Andes gwrth wrth gwrs yn yy yn De America. Wrth gwrs. Yym ac o'n nw ia yn mudo i i Batagonia yn amal iawn a ma' nw'n yy yn deud petha adar, ond dwi'n wedi gweld adar tebyg iddyn nhw, mor fawr, chi'n bo, ac uh, mor erchill yr olwg rhaid deud. So i'n mynd i cygwys yeah, condor. Ie. Yeah. Ond ie, uh, yeah, hwnna rhywbeth newydd, be arall llwch. O, wrth gwrs, beth ni'n mynd i sôn ar ôl cyrraedd Dyffryn Chibwt hefyd, nath ni sylweddoli'n sydyn iawn na dim dim ni oedd y pobl cynta i fyw na. Wow. A, hynny, wrth gwrs, o'na bobl o'r, or Indiaid, y pobl leol, mewn ffordd, oedd yn byw na yn barod. A pan oeddwn ni gyrraedd gyntaf, oeddwn ni ddim yn siŵr iawn os oedden nhw'n bobl neis neu beidio. Ac wrth gwrs, oedd gen nhw'n syniad os oedden ni y Cymru yn bobl neis chwaith. Ond ar ôl bach o amser, Sian, wnaethon ni sylweddoli bod ni'n gallu cyd-fyw, a dweud y gwir, oeddwn ni bach o ffrindiau. Wrth gwrs, ie. Yeah. A, a be yn, ar, ar, ar y trwydd anifiliaid, pan dwi'n sôn am yr Indiaid, oedd y, be oedd yr Indiaid yn dda iawn am wneud, oedd hela anifiliaid i, i fwyta. Bwysig iawn i fwyta, wrth gwrs. Wrth. Uh, oedd y Cymru ddim wir wedi gorfod wneud rhyw lot o hela nôl adra, felly oedd, oedd, oedd ni ddim yn rhy dda am wneud hynny, dim, ar, dim ar y pryd, beth bynnag. Felly, be oedd yn digwydd, oedd yr Indiaid yn hela anifiliaid ac yn rhoi nhw i ni'r Cymru i fwyta. Rwan ta, y rhai ar anifeiliaid oedden nhw yn helodd, armadillos a cathod gwyllt y mynydd, y piwmas, fel dwi'n dweud, y gwanacos yn anffodus, oedd hi'n cael ei hela. Um, ond rwan ta, cwestiwn i chi, Sian, ydych chi'n gwybod faint o bres, faint o arian ydych chi'n meddwl oedd yr Indiaid isio ganddo ni'r Cymru am yr bwyd yma, am yr anifeiliaid yma? Ydych chi'n gwybod? Ww, na, fi ddim, ww, Fi'n mynd i weud ddim byd. Maen nhw ddim eisiau ddim byd. Jyst eich cyfeillgar cyfeillgarwch chi, neu... Wel, mae yna bach...
Mae dy ateb di'n hollol gywir. Dim, dim arian o gwbl, ond oedd o ddim jyst i gael y cyfeillgarwch. Y prif beth, neu'r unig beth oedden nhw eisiau fel tâl am yeah. yr anifeiliaid yma oedd bara.
Waw! Ie, yeah, so swnio'n yn odd, ond dyna, dyna oedden nhw eisiau. Achos, wrth gwrs, oedden nhw rioed wedi bwyta bara. Rioed wedi gweld bara yn ei bywydau. Waw.
O Catherine, yng ngwraig i, pwh, oedd hi'n gwneud bara yn ei chwsg bron iawn. Wrth gwrs, ie. Yeah.
A mi o'na, mi o'na wenith yn tyfu'n Patagonia, oedd Michael B. Jones wedi gaddo hyn, eisiau ngofio sôn yn hynna. Felly oedden ni'n gallu gwneud bara yn hynna'n. A'r munud nath yr Indiaid flasu y bara yma, boff, oedden nhw wrth i bodda. A, a wyddoch chi Sian, wyddoch chi Sian, be oedd yr Indiaid yn galw bara y Cymru?
Na, be? Bara, bara.
Bara, bara.
Neis. Oedden nhw'n licio fo gymaint, oedden nhw'n ddeud o ddiwaith. Bara, bara.
Bara, bara, o. Na, oedd y trefniant rhwng ni a'r Indiaid am flynyddoedd wedyn, ac oedd o'n drefniant, fel dwi'n dweud, oedd o'n drefniant llwyddiannus iawn. A sdim byd i feiddi nag oes e bara ffresh? O, dim o gwbl.
O, dim o gwbl.
Greindiau well, yn hynod wir. Ie, wir. Wel, William Jones, ni newydd, wel, ni bron na cyrraedd y diwedd. Un cwestiwn fach arall gan Scarlett B, iawn. Iawn. Um, chi wedi sôn am yr ochr ffermio a'r canals a phethau fel ni, ond o, da chi swydd arall benodol neu dim ond ffermio ar y tir o'ch chi'n ei wneud? ffermio o'n ni, beth bynnag. Mm. Uh, mi o'n ar ambell e- er, o'r lleill yn, yn bregethwyr, felly mi gatho nhw waith fel bregethwyr allan ym Patagonia. Uh, ond fyna, ffarmwr o'n i adra yng Nghymru, dyna, dyna oedd yng nghyfder i a dyna oedd y mwriad i ar ôl cyrraedd Patagonia. A wyddoch chi be, mi nes i a Catherine, um, mi nath ni sefydlu yn fferm hunain ym Patagonia, fel fferm o'r enw y Bedol. ac oedd hi'n fferm lwyddiannus iawn, ac yn fferm fawr iawn. Mi nes i ddim yn sôn yn gynharach, ond mi, mi fuodd uh, yn anffodus fy merched i, Mary, oedd yn ddyflwydd oed, a Jane, oedd hi'n fabi. Um, mi oedd nhw yn uh, un o hynny fuodd yn sal ac yn anffodus fuodd nhw farw yn fuan iawn ar ôl cyrraedd. Patagonia. Oh. Felly, oedd yr diwrnod, oedd yr amser cyntaf yna ym Patagonia, yn amser trist iawn i, i fi a Catherine. Of course. Um, ond ar ôl hynny, fel dwi'n dweud, yn amser basio, mi gawson ni fwy o blant, gathen ni bimp o blant i fod yn gywir ar ôl hynny. A, a fel dwi'n dweud, oedd y fferm y bedol, oedd hi'n fferm fawr, lwyddiannus, a mm -hmm. ddi si, na Catherine, erioed, yn ôl i Gymru ar ôl hynny. Oedd yn profi felly fod y syniad i fynd i Batagonia wedi bod yn syniad da iawn. Ie, yeah, llwyddiannus mewn ffordd, yn dweud, fe, bendant. O, oh, wel, William Jones, mae wedi bod yn fraint, a wedi dysgu llwyth. Er fy mod i wedi bod i Batagonia'n hun, mae wedi bod mor braf siarad gyda chi heddi, felly diolch yn fawr iawn iawn. A diolch i blant Oaklands Primary am y cwestiynau. Yeah, yeah. Fi'n credu bod chi'n cytuno, William, maen nhw'n gwestiynau da yn doedden nhw. Na da iawn oedd.
Oedd wir.
Felly diolch yn fawr iawn iawn. Diolch bawb! Hwyl Sian. Hwyl.